Dat heiten Event ass den Dag vun der politescher Bildung. Dass dat gréisstent Event vum ZPB a mir sinn haut hei fir méi zum Thema Digitalitéit an Demokratie ze léieren.
Do kommen Experten aus dem In an Ausland, déi am Beräich vun der politescher Bildung an ab dësem Joer natierlech éischter am Schwéierpunkt Mediebildung oder Digitalbildung schaffen. Am Prinzip ka jiddweree matmaachen, deen um Sujet interesséiert ass. D'Evenement riicht sech awer speziell un Leit, déi ee Bildungsoptrag hunn, hei zu Lëtzebuerg, dat heescht Enseignanten, Educateurs et Educatricen oder Leit, déi an der Erwuessebildung täteg sinn. A mengem Workshop ass et ëm Fake News gaangen, dass d'Leit de Fake News net einfach ausgeliwwert sinn, an dass mer handlungsfäeg sinn, an dass mer eppes maache kënnen, an dass mer eis als Societéit, awer och als Individuen schütze kënnen. Meng Workshop ass u sech bëssen drëms gaangen, datt sozial Netzwierker e ganz politesch Plaz ass, wou verschidde politesch Ideologien, awer och verschidde politesch Meenungen natierlech verbreet ginn, och wann s de net wierklech direkt explizit mierks, datt et eng politesch Meenung ass. In meinem Workshop ging es um Potenziale von interaktiven digitalen Zeugnissen. Das sind neue Medien, die es ermöglichen, mit den Zeugnissen von Holocaust-Überlebenden zu sprechen, also Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. ze erhalten.
Gëtt vill Uwennungsberäicher vu KI oder vun der Digitalitéit. Also net nëmmen, oh, dat ass eppes Béises, dat ass eppes Schlëmmes, awer an engems och weisen, voilà, et muss een oppassen, well KI oder dat Digitaalt oder Social Media kënnen och vu Leit benotzt ginn, déi net déi beschten Intentiounen hunn. Radikalisierung ist eine Konsequenz sozusagen aus den Filterblasen.
Ech fannen den Dag vun der politescher Bildung, ech si selwer all Dag mat Schüler a Kontakt, ass fir mech ëmmer eng Opportunitéit fir einfach ze iwwerleeën, wéi kréien ech d'Sujeten u mäi Schüler, wat gëtt et fir nei Weeër, wat gëtt et fir nei Approchen an hei kritt een nei Ideeën fir Et war och eng nei innovativ Aart a Weis fir deen nämlechte Sujet, deen ee villäicht schonn 20 mol gemeet huet, op eng aner Aart a Weis eriwwerzebréngen.
Politik a Kënschtlech Intelligenz interesséiert mech am Fong schonn e bësse well an der Schoul hu mer de Schülercomité an ech sinn do ganz aktiv a lo och mam Radio schwätze mer iwwer ChatGPT an Perplexity an och an der Klass. Also déi Theme kommen ëmmer oft vir an lo weess ech schonn e bësse méi iwwer virun allem déi Fake News a wéi dat funktionéiert. Et ass einfach flott mat aner Leit driwwer ze diskutéieren an aner Meenungen ze kennen. Ech hoffen datt jiddwereen d'Impressioun huet datt en net eleng mat deene Froen ass déi een sech stellt an datt ee vläicht déi eng oder aner Idee huet wéi een dat elo an Zukunft géif maachen, respektiv datt ee weess op ween ee kann zréckgräifen wann een dann nach Froen huet. Mäin Takeaway ass, datt ech mengen datt dat heiten een Thema ass, also Digitalitéit an Demokratie, wat zimlech ënnert den Neel brennt an ech hunn iergendwéi d'Gefill, Soubal een eng Offer fir dat heiten Thema mécht, dass d'Léierpersonal, d'Schüler drop usprangen, well et esou vill Demande einfach gëtt an et esou vill ze soen, ze schwätzen, erauszefanne gëtt an ech mengen deen heiten Dag weist dat relativ gutt. Also ech fannen, esou Deeg missten et méi oft ginn, well d'Politik reegelt esou vill vun deem, wat an eisem Liewe geschitt. Wann een ee Fazit kann zéien, dann ass dat den Thema ass, wat d'Leit wierklech interesséiert, wat d'Leit ëmdreift a wou d'Leit och wierklech gären Tools hunn a Saachen un d'Hand hunn, fir engersäits besser ze verstoen, ëm wat dat et geet, an anerersäits och fir ze wëssen, wéi een dat mat Kanner, Jonken an och mat Erwuessenen kann thematiséieren.